Wel, dwi'n byw lawr yng Nghaerdydd ers rhyw ddim mlynedd erbyn hyn, a dwi'n mynd rili disbio nôl, a dwi wedi gwneud yn ffrindiau, dwi wedi setlo. Ar hyn o bryd, mae'n siwtio fi, cos mae yna gymaint o bethau i wneud yma, a mae'n bob dim yn, yn accessible, a bob dim yn eitha hawdd um, cyrraedd iddo fo, neu wneud, neu beth bynnag, felly, ac yn gallu bod yn eitha rhad hefyd, so mae'n rhaid lot o reddi i mi, ond Wrth gwrs mae mam yn licio dod lawr a siopio, a lot mwy o siopa mam yn ysyn fyny yn y gogledd ella. Um, so mae mam yn dod fwy na, na mae dad a dweud gwir. Dim di, rioed di cwyno mi chyflwr. Dwi rioed di gweld sy'n dweud, o, pa mae di digwydd i fi. Mae hi just di bod mor upbeat. am yr holl beth ac 'di gneud lot na fysa 'na lot o bobl ddim yn neud ac ia, 'da ni yn edmygu hi ond, ond hefyd mae'n waith calad weithiau, ond dyna fo.
Oedd hi just fodlon y byd ac yn hawdd iawn iawn i, i delio fo ac os oedd y doctor i yn dweud bod angen neud hyn, oedd hi'n just yn dderbyn o ac dyna be oedd hi'n mynd i fod lle, dyna fo. Yn 2010 ges i, o'n i'n ffodus iawn o cael cyfle i mynd allan i Coleg Beiblaidd yn Awstralia, a dwi'n person sydd ddim yn hoffi ista'n llonydd, dwi isio mynd o gwmpas ac yn trafeilio a pethau, yym, ond yy, dwi'n credu bod Catrin fel 'na hefyd. Bendant, yym, mae mae 'di trafeilio ddipyn, yym, a ry- fuoth hi, wel yr un trip sy'n sefyll yn 'y mhen-ol, pa'th i Canada ar ben ei hun. yn 2005 dwi'n meddwl oedd hi. Ia. Yym ag oedd mynd i i i Manceinion i i'r uh, i'r airport i adael i fynd fel petai yn wff, anodd iawn iawn. Um, ond oedd hi'n benderfynol, do'n am pwrpas trio newid. Doedden ni'n misio probably, oedden ni isio iddi fynd cael y, y profiadau a ben ei hun. Ond i, i gweld ti'n mynd a ben ei hun o hynna yn anodd um, a gwybod fel mae hi'n goro, da chi'n bod, peth mwyaf simple fatha cario ces, dwi'n well, ddim yn gedru wneud hynna dda iawn. Mm. Ond be hi ddeud ydy bod, bod gen i hi uh, y ffordd ofyn i bobl Sa i'n gedru helpu na, dwi siŵr bod chdi'n gwybod hyn dy hun, ti 'di cael pobl eraill i dy helpu di, a mae pobl yn, mae pobl wrth eu bodd yn helpu rhywun arall. Dim jyst rhywun sy'n anabl, ond jyst generally helpu pobl, dwi'n meddwl. 'Swn i'm yn deud bod yn anabledd i wedi dal fi'n ôl o gwbl a deud y gwir, mae o'n, mae jyst yn wbath arall i feddwl amdano fo ella weithiau. Ti'n gwybod, dwi'n cychwyn yn y bore, A dwi'n dwi cychwyn allan y tŷ yn bore a dwi'n meddwl, oce, okay, dwi'n golchi'n anad, dwi'n golchi'n wall, dwi'n gratchys i. Lle mae'n gratchys i? Ti'n gwybod? Dwi ddim gwahanol i lle mae'n gradau i neu lle mae yn sgidiau fi, neu cos dwi wedi rhaid nhw dan gwely nos yn cyn, so dwi'n cofio lle mae nhw. Ie, yeah, so mae'n uh, bywyd normal. Mae'n normal i fi, beth bynnag.
Jyst meddwl am Catrin yn gyffredinol a fel ti'n dweud James, dim anabledd yw hi naci, jyst ffordd wahanol o wneud pethau ac wrach ambell i beth sa rwy'n methu wneud, ond mae pawb fel yn dydi yn byw bywyd. Ond um, pan oedden ni ar wyliau hefo Barry yn ddiweddar, oedden ni'n trafod Catrin ac um, cariad Barry'n trafod Catrin a dweud, oedden ni'n dweud, mae'n so dda oedd i chi. Ac um, Ia, medda Barry, dwi 'rioed wedi meddwl am Catrin yn anabl. Jyst chwaer i fi 'di e. Niwsans weithia, ac 'na fo. Ond ia, dwi 'rioed wedi meddwl amdani fatha efo anabledd. Dwi'n meddwl bod ni ddim chwaith i radda. Os ydych chi ddisgrifio Catrin mewn brawddeg, be fysa fo? Mm. Mae'n gwestiwn da. Um, dewr, er bod hi'm yn meddwl hynna, penderfynol, geiriau di hyn, sori, ddim... Na, gwych. Um, dwi'n meddwl bod ti'n benderfynol, a mae hynna wedi helpu yn bendant yn ei bywyd. Dim yn, dim yn, sam byd yn weld yn, yn, yn broblem i, os oes na broblem, mae'n ffeindio ffordd o drosto fo. Dim rei give up ar y broblem, lle.